Ŋdɔ na wò tɔnye, ŋdɔ na wò nɔnye. Nu ke he wò ɖe megbe nenema. Ɣeyiɣi aɖeke megale asiwò nɔm azɔ o. Em, tafilatsie me nɔ dzadzraɖo wɔm hena azãɖuƒe aɖe yiyi. Meka ɖe edzi be miaƒe azãɖuƒe fluflu mo be ɖekoe. Ao, ao, nɔnye, nènya shugae. Enɔa le ƒetrɔ zã ɖumee gbea, ye wòdi be yeado dzidzɔ nɛ. Mekpɔe, Enyo va nɔ ne míaɖu nua. Taflatse tɔnye ele be madzo fifi lae. Um, medi be mabia nu vi aɖe tɔnye. Nu ka wònye? Um, ɖe mate ŋu zã wò ʋuwo dometɔ ɖeka tɔnye. Ao, wò hã ʋua li. Zãtɔa. Mama, menye wò mebiɔ, tɔnye bia mele. Papa Taflatsɛ. Gbɔgblɔe nyuie be menye miaƒe azã ƒuƒlu mo dometɔ ɖeka ye. Ɣi ne la be anɔ aha mo atsɔ nye ʋu agbã o ɖe. Tɔnye megblɔ fifi lae bena suga ƒe nɔƒe kpɔtrɔ zã yi mele. Hum. Ɣi na ve kpɔ saflɛ natsɔ ɖeka le me. Ha! Akpe na wò kaka tɔnye. Mue. Melɔ wò. Mue. Bye bye. Nègale lɔ̃ to menye lɔlɔ̃a? Biɔ nu si tae nyemele akpanye o ɖoe o. Menya nu si tae mele nu sia wɔm ɖo. menye be mova na afi sia kple china ƒe mɔvi afɔtɔmɔ wa e jeep e patrol vugɔn ye wotsɔ va na afi sia woanɔ na kɔ sia me ye woane kum mava le yi ma

Hei! Eh, mi va quoi Aƒetɔ nye, madame ga, mi va quoi Oh, nu ke nye sia. Ɖeka ku sia. Ɖevi sia ye. Egbe ma ɖeka le mɔgbe. Egɔme aɖe. Oh, mo dɔn lo. Hey. Ɛhɛn we. Vinye. Mi trɔ va no vɔ. Nu ke ɖetugbi vinya. Aƒenɔ yɔ kpɔ madame vi ɖa. Nu ke dzɔ ɖe ɖetugbi vinya dzi. Ɛɛ mi nya me kpɔe le zã ɖaka ɖe ƒe mɔnu. Wo mlɔ anyi le ʋu tame. Le alɔ dɔm vevi ɖe le nuɖe wɔm le afima mɔ ha kaka ye me tsa gome nɛ kpɔ eƒe adresse gbalẽvi bena ma kɔe va yeƒe aƒea me. Ha. O oh, mawu nye. Tafla tse eh, ne kpɔe ƒe ʋua. Ah. Eh, ke ʋu si tame ye wò mlɔ me kpɔ ma ya ŋutɔtɔ ye wò nye. O oh, me kpɔe. Ezã ɖake ƒe xɔa ƒe ŋgɔ ye nègblɔa? Ɛɛ, afi ma wòle ye mekpɔe. Xɔ sia ne wò dɔme nyuia ta. Akpe na wò kaka amegã. Mesusui be womedo avu nɛ o. Lebe. Ne le kpɔ ale si ŋutɔ womlɔ anyi le ʋua dzi aɖe hã. Keke eƒe atame da ɖi bam abe ɖe wòle dzidzim be ɣeaɣia wòaɖo. Enyo, enyo nenema la te doe. Enyo, akpe na wò amegã. Enyo. Akpe na mi loo. Aƒetɔ nye, nu ka ta nètsɔ gagbome nɛ be netsɔ dzoe? ɖe asi le nu ne wòadzɔ wo. Kpɔ ɖa ne makplɔ ne megakpɔ le afi sia ke maɖe ta le nu o. Netsɔ ɖe zɔ do go le aƒeme. Hey, madame vi, fɔ la. Kpɔ kpɔ nu si wɔm wole kple mi ɖa. Nu ka ta wole nu sia wɔm kple mi? Nye lɔlɔ̃a na míakɔe ɖe xɔ me. Oh, nu ke nye sia? Nu ke nye sia wɔ ɖevi sia le? Ẽ? Srɔ̃nye megblɔ nya sia na wò egbea alo? Nèle ɖevi sia gblẽm? Never you bow to evil altar. Never you bow to any evil.

Nɔnye, nu kae dzɔ? Leke zãɖaka ƒe azãɖuɖua yi ɖo? Edze ƒã be azãɖuɖua yi nyuiɖe. Becky, hm? Nu ke le fu ɖem na wò? Nu ka tutue le fu ɖem na wò? Nu ka tae nèwɔ tsatsa be yeanya Biblia nɔlawoe me na mí? Ɛ̃, nu ka ta? Ma, ɛ̃, ɛ̃, hm, ɛ̃. Tso gbea dzi tsɔ yina. Mègagogo nye ʋuwo dometɔ aɖeke ke o. Nɔ nye medo taflatsɛ. Dui na ŋutɔ ɖokuiwò. Nukatsotso wònye dzɔdzɔzãmea?

Hey! Hey! Hey! Nu ke nye sia? Eh, oh! Hey! Oh, eh, afɔ. Eh, ah! Etɔ nye mi na míakpɔ ʋɔme na míakpɔ be ame si le va kuma le nyui ɖe hã. Nu ke nye sia? Nye lɔlɔ̃a le nɔ be nawɔ kaba. Mele be míatsi megbe ya fi mɔ lo. Nye lɔlɔ̃a wo ka ƒomɔ le gbeɖe. Ami aɖe le wò yɔn lo nye lɔlɔ̃a. Tsɔ yɔyɔa ɛ eh, tsɔ yɔyɔa nye lɔlɔ̃a. Enyo. Ɛ. Eh. Ye tutue ma ne le nuƒo na ɛ. Eh. Aƒetɔ Pedro William ƒe srɔ̃. Nuka? Le afi ka? O Mawu nya. Akpe na wò kaka. Nuka wònye? Ame ka yɔ? Ame aɖe yɔ be yewole kɔdzi. Beki wɔ asida. Yesu Kristo. Megblɔ metsɔ nye akpete ma va. Wokplo ɖetugbivi si wòlɔa ye wokɔkɔ va afi sia. Ɖetugbuia le agbea? Ɛ̃, ekpɔtɔ le agbe. Gake miaƒe ɖetugbuivia tsɔ ʋua zua eƒe afɔwo dzi nɛ vevi ɖe! Gake meka ɖe edzi be ela dze eme nɛ. Ke ɖetugbuivinyae ɖe? Ye hã ela dze eme nɛa? Ɛ̃, ela dze eme ne ɖetugbuiviwòa hã. Emɔ aha ale gbegbe. Eye meka ɖe edzi be nu siae de megbe na afɔku sia. Ele na mi be miaƒo to ɖe nɛ sɔ gbɔ ne wòadzudzɔ aha vivivo nunu, elabe ela doe afɔku me. Ɖɔkita Akpenɔ kaka. Mesu akpe o. Medzi be nàwɔ ŋutete ɖe sia ɖe ne nàɖe ɖetugbivi ma ƒe agbe. Enyo. Matsɔ ga home ɖe sia ɖe si ye nèdzi ana wò. Nyuie kekeake dzi mele na vinye ya. Nye ŋutɔ makpɔe gbɔ. Tukaɖa meli o. Mila lé ŋku ɖe enu nyuiɖe. Mile agbagba dzem ŋutɔ hã be míadze si yeƒe ƒometɔwo. Enyo amegã. Ele be madzo le mia gbɔ azɔ. Akpe na wò. Ŋdi na wò amegã. Nu ka dzi nèle le afi sia? Ewò kplɔ ame ɖewo gbɔgbɔ. Ŋdi na wò mama. Ŋdi. Lé be na wò gbedodoa. Afi ka nèle esime ɖetugbivi nya mɔa xa eye wòvɔe wɔ asi dãa? Ɛhɛn, nu si le nya ye ko nye be le akplɔe ɖo abe tukpa tso kplɔ nukuku ɖoe ɖe. Akpɔe ɖe nunya ɖu ganye o. Menye naneke o gake ame vɔ̃e dzie nenye. Ne vɔ̃e dzi ŋutɔ. Medo taflatsia me gã, megabi dzi o. Meɖe kuku mitsɔe kem. Nyemenya nu si neɖi va dzinye o. Menye bena nyemenye ɖevi nyui si dzi mi le o, gake matrɔ nye agbenɔnɔ. Medo ŋugbe ne mi be matrɔ taflatse mi tsɔe kem. Medo taflatse ɖe vevesese siwo katã medo ne mia ta. Tɔ nye megabi dzi o. Afi ka míadze wo nyagblɔgblɔ gɔme tso? Nu kae mi mewɔna o? Em, míewɔna o tsɔ wu nu si dzila la wɔ ne via ŋutɔ hã. Nu ka tae nèle mía dem le vevesese kple konyifafa me alea? Nu ka ta, Becky? Nu ka ta? Mama, menye, menye be nyemele agbe nyui zãm o. Menye be nyemenye ɖevi nyui si miedi be manye o. Gake mitrɔna mɔnukpɔkpɔ bubu. Metrɔ he tɔ nye, metrɔ nye agbe vɔ. Nɔ nye me ɖe kuku, mitsɔ nye vodadɔ ke mla he. Eh, medo te vla tse. Tso na nɔ anyi, eh, tso na nɔ anyi vinye. Akpe na wò tɔ nye. Becky, nye meɖo vɔe aɖeke le nuwò. Ɖetugbivinyee nènye eye nyemate tsri wò nya gbɔ o. Enyuie ko dzi mele na wò. Medo taflatse, medo taflatse na wò vavã. Kpɔna nɔ telo le kplɔm do go le sukuxɔa me be yeava ƒo to ɖo nam elabe tɔnye gblɔ nɔm be nele agbebaɖa fiam ma. Menye nyee nye ma o. Ele be nàdzudzɔ wò agbe vlu si nɔ nèle ya. Nèsea? Ètɔ wò aga le esi nyui ɖe. Nu sia nu si nèdia, ewɔnɛ na wò. Azɔ nu ka tae nànɔ agbe baɖasiawo nɔm ɖo? Zi mamlɛ si nèzã ɖe ka mea, aha mu nènu tsi mɔ do me. Nu sia mele dzidzɔ dom nam o. Aa! Ɖe nèle nye yɔm be aha nu mu nɔa? Ẽ, elabe nu si nètrɔ le zuzum viɖeviɖe ma. Nèkpɔa, medo tafle tsɛ. Mègabi dzi o, nyemenya nu si wònye le fu ɖe nam o, eya nye menya o, gake meka ɖe edzi nɔm be maɖu edzi. Gake xɔlɔ̃nye nènye, menye ɖe nànɔ nya tsɔm ɖe ŋunye o, boŋ eɖewo le be nàkpe ɖe ŋunye. O nyateƒea? Enyo vɔ cukaɖa mele afi ma. Kpɔ ɖe asi le ŋunyɛ. Le ɣletri aɖewo megbe. Ee, dziɖuɖua su via si azɔ míetrɔ zu dzikplo mio míekpae. Edzi le nye dzɔm ale gbegbe. Azɔ nusɔsrɔ̃ megali o, eh, dovaro megali o, dodokpɔ gã aɖeke megali o, tsitsi aɖeke megagblɔ be hee woe tso o. Míevu azɔ bebe. Míexɔ ablɔɖe gbadza. Míetutu ema. Ɖeko wole abe etsɔ si va yi ene. Mìkpɔ akutrikuvi aɖe ye mìsrɔ̃ ŋkɔa, mìtrɔ zu ablɔɖe gbadzatɔ ɛ. Mìkpɔ afi si mìle gbe ɖa. Wow, dzi le nye dzɔm ale gbegbe. Meda akpe gã aɖe na Mawu. Ɛɛ, tukaɖa gbogbo mawo megali o. Afɔn ɖeka ya suku aɖo bisa na tukaɖa wo le me mawo katã wogali o. Tsitsa ɖeka magado ɖi le mía tɔ. Edzɔ dzi na ŋutɔ. Nyemable mi o le esi míexɔ míaƒe diplome egbea, God ewin na mí. Ye ma tukaɖa kple tsitsa ƒe fuɖename nyateƒee mele bɔbɔe aɖe kura o, nye ŋutɔ menyae. Minya, le nye ƒe evelia wɔ me le suku kɔkɔa, esi me mebu nye dzilawoa, ɛ̃, miawo koe nye ame si mekpɔna nye miwo metsɔ ɖɔli wa teƒe akpe ne migaka be madzagblɔe ɖo na mi. Vevitɔe wò, Becky. Nyemablu ame tɔxɛ aɖe nènye na. Ɖe mate le wokpɔa? Edzɔ dzi ne ŋutɔ be mele wò dziɖuɖu ƒe ŋutinya me. ne nye mable wòa le nyateƒe mea, xɔlɔ̃ nyui aɖe ŋutɔe nènye meɖo. Eye medo ŋugbe na wò míaƒe xɔlɔ̃nyenyea mase ɖe afi sia o. Ŋ, va nye abɔwo me. Edzɔ dzi na ŋutɔ. Migalɔ ma kpa lo. Esu ne ma, esu ne ma. Ee, akpɔ ya ɖa enu vã la. Jidu asu mi. God we no, God we no, God. Ah. Mekpɔ nu si wɔm nèle avɔa. Wɔ kaba ne nàdzra ɖo, ɛ amedzro gbɔna. Mele be nànɔ aliɔ, vɛ le tsi nàdzra ɖo na zãɖuɖua, ɛ nèsea. Netsɔ, netsɔ, yi kaba na vele tsia, netsɔ. Nye lɔlɔ, mekɔ le gbɔsɔsɔ ha ɖe wa. Ha, nye lɔlɔa, ne nya nu si ya. Ele be míadzra ɖo ye nuwo la nɔ gbɔsɔsɔe, eye míatsɔ flawa ɖo aɖu atsɔ ne xɔa me. Edo dzidzɔ na ŋutɔ. Ye ɖeka nye tɔnye. Míatɔ. Ɛɛ, míatɔ. Ɖee negblɔe nɛ vɔa. Ah, mayɔe. Enyo, nenye be ɖola yɔ xɔlɔawo.

eh, me le mɔdzi gbɔna ƒe me ya mi kple tɔnye mi dzi la ɖaza ne ma wow nu sia dze dzi ne ŋutɔ edo dzidzɔ ne ŋutɔ mama enyo mama ɖo fifi la yi Akpe mama, bye bye. Melɔ̃ o. Chalet. Eh? Nye ma blo. Egbe ƒe zã si la doa mi maŋlɔ be kpɔ gbe ɖe. Ya, Yesu tsɔ ma. Kadede nyuitɔ si le mía mea, ye na mi kpɔ dziɖuɖu sia. Mi mekpɔkpɔ dzidzɔ aɖeke lo zã sia me ƒe dzidzɔ ya. Eya nɔ tɔxɛ aɖe. Nu goɖogoɖo ame etɔ̃ la dze. Vitɔ. Hein? Mekpɔa nye stage avɔ. Esu nene. Nyemele yi go. Tsale. Dzidzɔkpɔkpɔ mamlɛ nye sia lo. Dzidzɔkpɔkpɔ mamlɛ nye sia kpɔ ge mi yina. Vitɔ nɔ kpɔ azɔ ame ɖewo ɖo ƒe bubu na gbenya. Miekpɔ le suku kɔkɔ vɔ.

Se ɖe nye. Hmm? Tsɔ yɔyɔa. ok, enyo me se. Hello Becky. Eleke ne fɔn o? Wow, egbea. Edzɔ na mi ŋutɔ. Enyo. Nye kple vitɔ mía zɔn va. ya tukara mele mate ŋkplɔ míaƒe kupa ɖewo hã va mm, megatsi dzi o makplɔ amewo va eh, míava sɔgbɔ eh, míava koe mekã ɖe dzi mekã ɖe dzi ah, mekã ɖe dzi na o eh, enyo xɔ nye vevea ezã ɖe ma afi ka yi ge mi le aha o xɔ lo eh, bɛki woƒe aƒeme ele patsi aɖe go afi ma zã me zã sia me eh. ya ta maɖe asi le gram vevi si le asi nyanua

Meli nyuie ɖe, meli nyuie ɖe, Anita hã fɔ nyuie ɖe, miwo katã mi fɔ nyuie ɖe. Ye, o, oh, tse ɖe, aleke mate ŋlɔ be ɖewo hã lo. Becky matsɔ ke nenye be meŋlɔ be nye meva eƒe dzigbezãɖuƒe o. eh? Tse ɖe mava, eh, Anita hã la va. Do gbe na Marta kple Becky na. Eh, enyo eyi zã ɖe míade go zã sia me. Bye bye. o nye lɔlɔa eh. megagbɔ vegbia kaba tɔe mekɔse be tukara ɖeke meli o ɖe tukara ɖeke meli o Ɖe nèŋlɔ be bena egbe nye Becky ƒe patsia? Aa, nye mesusui be nèŋlɔ be. Ao, nye meŋlɔ be o. Gatsɔ wɔ nyati dɔ ame aɖe wòayi ɖe mía teƒe due. Ŋutɔ nenye bena lãme mele asi nɛ nyuie ɖe o. Míagbɔ ɖe eme vi ɖe ne wòa míayi ɛ. Ne wòa nye ŋutɔ madɔ lãme nɔ kɔa vevesese wuli mɔ la didi nɔ míayi ɛ. Menya tukaɖe si ɛ. Menya la ɛ. Ne wòa míayi. Medo ŋugbe nɔ mí manɔ afi ma didi ɖo ɛ. Ŋutɔ le nye be ne mí me yi wòa madu. dzɔe nɛ o ɖi. Meɖo nya nyui aɖe hã na wò. Nyateƒea. Le nya kɔntrasi ƒe nya gblɔm nɔ nu xoxoa, esu asi nye egbea. O oh, Mawu nye, akpe kaka kafukafu dze ɖe wò srɔ̃ nye. Edzo dzi na ŋutɔ. Hey, xɔnye. Eh? Nu ka wòge Ɖe le nèle va funu ɖoa? sia? Eh? Eh, nu ka nètsɔtsɔ le hɔn? Wo hã le o, egbe ŋkeke tɔxɛ ɖe wònye, ɖe neŋlɔ bea. Mele gbetsia me yi ge. Desi nu sia dea ɖe keŋ gbɔ la, ɛ̃, woxlã lo. Efiẽ sia mee Becky le eƒe dzigbozã ɖu ge. Míkpɔ ne suku kɔkɔ vɔ ɛ̃, na míakpɔ dzidzɔ. Ɛ̃, míayi gblɔa zã akpɔ dzidzɔ nyui aɖe. Tsale woxlã lo. Nu ka ta maɖe asi afi si mayi ye viɖe la tso me na ame be medzo ɖo tapati? Ɔ, woxlã lo. Míaƒe mission mamlɛtɔe nye sia. Ɖee neŋlɔ bea? Menya, gake nekpɔ ahɔ̃nye. Taflatse, na nu míayi ɖe Becky ƒe dzigbozãɖuƒea. Xɔ̃nye ŋutɔ enye be ame vevi aɖe wònye na me. Hɛ. Egbea ŋkeke tɔxɛ aɖe wònye nɛ. Ele be mayi afi ma. Ne nyemeyi oa, makpɔ dzidzɔ ɖe nunye o. Enyo. Nya ka magblɔ na Kapo? Vitɔwo hã lɔ̃ amegãxoxo nenye. Nàte ŋu dzi nya aɖe agblɔ na Kapoe. Enyo, ɖo ŋkɔa na mía azãɖuƒea. Ɛ̃, ne míedzo le Bɛki gbɔ kpɔa, míayi ɖe gbetsia me. Ɛ̃, Mm. nya ma ya dzɔ dzi nam. Ɖe esia tae malɔ̃ ayi ɖe azãɖuƒea ɖo loo. Ne míedzo le afi ma kɔa, míayi ɖe gbea me zi ɖeka. Cukaɖa meli o. Na míayi do ŋgɔ. Enyo, mídzo. Kpovitɔwo ma ɖa lo. Ɛ? Tsale wɔ dze me nɔ tsi le. Nenyi be veve me be wodzi be yòla tsa miantsia ɖe, aleke miawɔe ɖo? Dze me la nyi be wonɔnɔ tsi le la, menya nu si wɔm mele. Mawu nya fɔku ka me nyi sia dze ge mi le? kpala hein san la. Nyawa. Wa no chile abe na ɖeke mele dzɔdzɔm mɔ ne. Miaƒe kpovitɔ sesẽwo la. Miawo nye ma lo. Medo gbe na wò lo grand frère. Mi fɔ na nyuie ɖe. Mi fɔ nyuie ɖe. Leke do aɖe mi le ah, dzi. Nyɔga mi le dzi lo aleke na tsɔ. Enyo. Enye a- afi ka yi mi le? Oh, party yi mie le. Ɛɛ. Ɛɛ. Enye ŋutɔ loo. Gbovitɔ, eh, mi sɔgbɔ aɖeke mele afi si o gake xɔ vi sese na tsɔ wɔ kafe aɖe. Eh, eh, ɖeka koe soso. Medzɔ na wò grand frère. O tu kara mele afi mɔ loo. Miwo kpo miwo hã mi li na mi le dɔa dzi. Nenema ye edzɔ dzi na ŋutɔ. Tale ɖezɔ mía dzi. Gake miwo ble wulo. Enyo míanɔ dzi. Enyo mía mi ɖezɔ. Enyo ne tsɔ mi na mɔa va yi. Mi- O ɖe tsi ƒu mɔdzi le mɔa dzi no.

E, nye lɔlɔ̃a nèle sesẽ ɖea? Alo e, madzi etsi ɖe va ne wa? Ao, nye lɔlɔ̃a, mègatsi dzi o. Taflatse na míatrɔ dzoe aƒeme. Nyemedi be mayi azãɖuƒe sia o. E, wò hã lo, nye lɔlɔ̃a, mímate ŋu trɔyi aƒeme fifi la o. E, nènya? E, nènya nu si nadzɔa? Nenye be míeyi afi ma, ne míewɔ mí tsia me wua, míewɔ glo, nèsea? Kua míatrɔ va yi aƒeme.

ɖekakpuiwo kple ɖetugbuiwo zi ɖeka ke amedowoe zɔna mi va zãɖuƒe sia Egbea ŋkeke tɔxɛ aɖee wònye na nye ƒomea. Egbea ɖetugbivinye eho míaƒe via. Kpa le suku kɔkɔ eye wòxɔ ɖaseɖigbalẽ. Azɔ miate ŋui agbe na inziniɛ gã. eye la dzɔ dzi na be miaganye bena le eƒe suku kɔkɔa dede mea, ewɔ dɔ nyuie, si tsɔ ŋutɔ dzi ɖase ku ɖe nu. Esia ta mɔ tsatsa be matsã azã sia kple eƒe dzigbezã, ale be míwo katã míakpɔ dzidzɔ. Miɖu nu, minu aha, eye miakpɔ dzidzɔ nu sɔgbɔ le aƒea me. Ƒe trɔza nyuie na wò. Ame kae la gblɔ be game nyo? Ame ma kawa de ve ne wòaku? Aƒetɔ nya game le siwɔ ɖe manɔ lã ɖuɖu sia ɖum le afi sia. Eganyo, eganyo ke, enyo, miɔdɔ, miakpɔ ga. Eganyo akpa. Xɔlɔnyo akpe na mi, akpe na mi kaka be mi va. Um, nyemenya nya si magblɔ. Medi be mada akpe na Mawu ŋusẽkatãtɔa ɖe gbe ƒe ŋkeke nyuie sia ta. Nyemate ŋu ŋlɔ be gbe ƒe ŋkekea le nye agbe me kpɔ gbeɖe o. Vevietɔa medi be mada akpe na dzilanye dɔme nyuietɔ siawo. Akpe na wò tɔnye. Akpe na wò nɔnye. Akpe na mia dometɔ ɖe sia ɖe be milɔ̃ va. Miwo katã mikpɔ dzidzɔ kple ŋu. Anɔ agbe axɔ ƒe blaeve atɔa? Mele bɔbɔe ɖe o. Hmm. Madame Gang, nele leke le nyan da ɖa le xɔ ka le me?

Minɔ te lo. Nye nya sia me kɔ. Ɖo anyi be gbɔngbɔn ya. Aka ma trɔ mo kpɔ. Vum. Me le afi sia. Na me gava yi. Fiafiwo, fiafitsuwo. Ma ɖu nu sia keŋ ne ma tu nu kple mi nyakpɔ. Me ke gblɔ na mi be fiafi va na aƒe sia me. Hɛn. Ŋdɔ ham. Afi sia. O mawunya. Nu ka wònye le dzɔdzɔm? Nyemenyɔ nu ka wònye le dzɔdzɔm o. Si dzeƒe mi le ne mele adzɔ to woƒe wòɖu ɛ kpakple bubuwo ɖu le dzidzɔ kpɔm afi sia kpa haɖaka kpa pon edzoadzu ɛ ŋkɔ nye ɛ afi ka miawo ɖe nye gbogbo vɔn malé mi zã me ame si ne o ma make ɖe nu kpatsa nya ɖe afi ka kpatsa ɖe nye kple mi miado go ɖe dzi hɛn ɖeɖokofia mebe ɖeɖokofia ne matso ta le mɔzi ɖeka afi ka ne le

Amegã, mae kpɔ ɖa be ŋusẽ le nane wɔm le kɔntɛna ŋuti hã. De bla nàyi kpɔ ɖa. Na gblɔ nɛ be ne wɔ kaba.